Här Clement, Dir hutt d'Wuert.
Här President, ech soen der csv Merci, datt se den Teletravail haut ënnert der Form vun enger Aktualitéitsstonn nach eng Kéier an d'Diskussioun bréngt. Do gesäit een, datt d'Thema Digitaliséierung och an der gréisster Vollekspartei vum Land ukomm ass. Wa mer géifen d'Riednerzäiten no de Parteien opdeelen, déi sech am intensiivsten a scho fréi mam jeeweilegen Thema ausenee gesat hunn, dann hätten d'Piraten haut wuel direkt no der csv geschwat, well mir Pirate stinn zanter laangem hannert der Idee vum Teletravail an der Digitaliséierung insgesamt. Däerf een net vergiessen, mir sinn als Partei vun der Digitaliséierung Gegrënnt ginn. D'Coronakris huet gewisen, den Teletravail ass keng Zukunftsmusek méi, mee ass a Rekordzäit zu der Reegel ginn. Dat och a Betriber, déi dem Homeoffice bis well skeptesch géintiwwer stoungen. Nieft steierlechen Aspekter fir d'Frontalieren an dem Droit à la déconnexion stellen och Cyberattacken den Teletravail nach wie vor op d'Prouf. D'Gefor vun DOS-Attacken ass wärend der Kris massiv eropgaangen an d'Hacker profitéiere vu geschwächten IT-Infrastrukturen, fir sech an d'Systemer anzeschleisen a wäertvoll Informatiounen ofzezapen. Dëst gëtt confirméiert vun enger rezenter Publikatioun vun Europol, déi viru Ransomware an DDoS-Attacke warnen. Desto méi Leit vun doheem aus schaffen, desto méi grouss ass d'Gefor vun esou Attacken, déi am schlëmmste Fall de komplette Betrib läme kënnen. Och kritesch Infrastruktur wéi Spideeler si vun esou Cyberattacken net verschount. Eng grouss IT-Sécherheetsfirma schwätzt an engem viru kuerzem publizéierten trimestrielle Rapport vun enger alarméierender Menace. Duerch d'Covid-19-Kris huet sech dës Menace dann och verännert. Doduerch, datt ëmmer méi Leit vun doheem aus schaffen, läit de Schwéierpunkt ëmmer méi op virtuelle private Réseauen, déi vu ville Standuerter aus ze erreeche sinn, déi vu baussen erreechbar sinn, do wou fréier d'Donnéeën am Fort vun enger Societéit gehale goufen, si se bemol méi oppen. Dat ass natierlech eng optimal Konditioun fir DDoS-Attacken, déi dës Netzwierker geziilt iwwerlaaschten an de System zum Abroch brénge kënnen. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wa mer den Teletravail wierklech wëlle stäerken a laangfristeg wëllen etabléieren, da musse mer de Betriber och déi néideg Berodung zur Säit stellen. fir sech kënnen un de rapid changéierenden digitale Kontext unzepassen. Fir dës Cyberresilienz ze garantéieren, brauchen d'IT-Infrastrukture vun de Betriber an Institutiounen en adequate Schutz virun DDoS-Attacken, eng effikass Mitigatioun vu Bot-Attacken, eng gutt Web Application Firewall, An nach eng ganz Rëtsch weider Wierder, wéi wann ech se elo hei erzielen, géif ee mengen, mir wären am Englesche ukomm, well leider ginn et dofir keng lëtzebuergesch an och ganz seele franséisch oder däitsch Equivalenten. All dës Sécherheetsmoossname kaschten hautdesdaags vill Suen. Gutt Informatiker sinn ëmkämpft, ma mir sollten de Sécherheetsaspekt an dëser Debatt net vernoléissegen. Här President, mir si säit laangem Verfechter vum Teletravail. Vun doheem aus schaffe bitt net nëmmen de schaffende Leit e Virdeel, ma et erméiglecht dem Staat och laangfristeg Milliounen un Investissementer an d'Infrastruktur ze spueren. Manner Trafic op de Stroossen heescht, Méi Leit doheem, manner Trafic op de Stroossen heescht och, datt d'Leit, déi awer nach mobil musse sinn, manner Zäit am Stau verbréngen, domadder dann erëm méi Zäit fir hir Famill hunn. Am Homeoffice sinn d'Weeër vill méi kuerz. Et gouf wärend der Covid 19 Kris ganz heefeg de Gag op Facebook gemaach, datt een da lo vum Bett bis an de Büro just nach e puer Minutte bräicht anstatt eng Stonn. Ech menge jiddweree vun eis, dee jo och e bëssen am Homeoffice konnt iwwert d'Visiokonferenze profitéieren, huet déi Erfahrung gemierkt, datt et vun der Schmier moies bis hin op de Büro vill méi séier goung a vill manner Stau war wéi üblech. Verschiddener hunn d'Schmier dann och mat op de Büro bruet. Och dat ass besser, wa se dat doheem maachen, wéi wa se dat géifen am Auto maachen an herno nach en Accident géife produzéieren. Mir mussen awer natierlech och un déi Leit denken, déi net vum Teletravail kënnen profitéieren. Fir dës Leit sollte mer eng Opwäertung vun hirem Beruff virgesinn, sief dat am Botzsecteur, um Bau oder an all anerem Beruff, wou d'Unerkennung bis elo feelt. Här President, mir begréissen, datt haut iwwert den Teletravail geschwat gëtt, mä mir wënschen eis och endlech een entspriechend Gesetz. Doriwwer eraus muss mer endlech e Crédit d'impôt aféieren, deen et den Homeworker erlaabt, sech adequat doheem ze equipéieren. De Kolleg Marc Baum huet et virdru gesot, Et däerf net vum Akommes ofhängeg sinn, ob ech mer da elo déi néideg Internetleitung ka leeschte fir matzemaachen. Et däerf och net sinn, datt mer iwwert déi aktuell steierlech Incentives déi Leit belounen, déi e grousst Haus hunn, wou ech mäin Büro doheem, en eegene Raum hu wou ech einfach kann noweisen, datt ech deen zu 90 Prozent fir den Homeoffice benotzen an dofir iwwer d'Frais d'obtention fir de Cabinet à dom, à dom, Cabinet de travail à domicile, komplizéiert Wuert, Konstruktioun, also fir den Homeoffice kënnen ofzesetzen. Well déi, déi an engem Appartement, an engem Studio wunnen, wou de Kichendësch ebe mol zum Büro gëtt, déi sech op engem Kichestull mussen de ganzen Dag sëtze fir am Büro ze schaffen, déi kënne vu manner steierlechen Opportunitéite profitéiere wéi deen, deen a bessere Konditioune sech kann en Homeoffice ariichten. Dat däerf an eisen Aen net sinn. Mir mussen do déi néideg fiskalesch Outille preparéieren an en place setzen, fir datt jidderee kann ergonomesch am Homeoffice schaffen, datt ee sech richteg equipéiere kann. An ech hoffen, datt mer steierlech net nëmmen deenen hëllefen, déi genuch Plaz fir en dediéierte Büro hunn, mee all Salarié, dee sech doheem muss equipéieren. An dofir, Här President, iwwerreechen ech Iech och nach eng Motioun.
Merci. Déi genee dat fuerdert, an ech soen Iech Merci. Ganz gutt.
Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, fir d'éischt den Här Äerbesminister Dan Kersch.